Zumnak a biapitnak kong pathum vun langhter ta ka duhmi cu Pathian hi kan zumh ning paoh tein rian a ṭuanmi si i fa tein na zum siah cun fa tein na sinah rian a ṭuan lai i nganpi in na zum siah cun nganpi in rian a ṭuantu Pathian na si i na zumh lo ahcun Pathian a um le um lo hmanh hi na hngal lai lo. Nihin nan umnak ram i ummi pawl hi Pathian a zummi nak nakin Pathian a zum lomi an tam deuh cang. Nei nih Pathian bia kan chimnak i mino tete thazaang ka pekmi hna cu Pathian nih Khrihfabu a derh tikah hin Khrihfabu hi vawlei thlengtu ah a dermi Khrihfabu si tiah nihin ah thazaang kan i pe hna i nihin ah Khrihfabu nih vawlei thlen si loin vawleitu nih Khrihfabu a thlen lio cuahmah si i nihin i kan i ṭhithruai ning le kan umkal ning le kan zeizong vialte hi Bible ah zeitindah um tinak nakin vawlei saṭa lawngtein Khrihfabu a kalmi hna hi lung a leng taktak kan thil ruk kan puan ei kan ei kan din kan chawl kan chang kan nunphung kan zeizong vialte he valei sining tu kha khrihfabu ah a luhpimi kan lo i kanmah tu nih valei thlen si loin valei tu nih khrihfabu a thlen lio cuama si a thlen tuk cang caah khrihfabu i a rak ummi pathian minung thatha fale hna hi atu ahcun biakinn zong an panh ti lo i zalam ah an vah dihnak hi vawlei nih khrihfabu hi a thlen tuk cang ca a si voikhat cu khrihfabu pakhat ah thawngṭha ka chim i cu thawngṭha ka chim lainak ah cun camera battery va chat ding khi ka herh i a dora kan vakal i mirang nu a mipia ngai ngai mi nih dor rak hna i mirang patar pa he kan si ka battery chatnak kha kan vun hal i a hi bantuk charger ka ngei lo i nan duh sa cun hin chiao lo keimah nih kan tun piak hna lai tiah ti bia kan i ruah tlawmpal ah ziah nai rak pumh ve lo tiah patar pa nih a sawm i mirang nu nih timi cu Dakhin a ti mirang acting cu nan hngal i a hmur khi a a tanglei ah thlak dih a kut khi a eu i te khin mirang acting cu keimah na khan nan hngalmi si kanmah laimi zong nih hin nan i cawn ve te hna lai i laitlang ah nan tlung lai te khin nan kan ti dih te lai i a sullam kha a hngalmi zong kan um lai hngal lomi zong kan um lai i zei khom man selaw a kut kha kan eu a hmur kha kan keu i Yapum cu kei cu biaknak hi zeihmanh ah ka ruat lo kei adika ka chiahmi cu ṭha tein kum lai i ka ti khawh tawkin mi cungah thil ṭha ka tuah lai cucu ka thihpimi le ka nunpimi a si tiah kan sinah tete khan cucu an nu le pa kha Khrihfa an si nain an fa an tu chan ahcun biakinn pan an duh ti lonak hi vawlei nih Khrihfabu fak tukin a thlen caah kan tu le kan fa an tu le an fa vialte hi biakinn panh loin an vah an vaihnak a ruang a si nina minung tampi nih pathian an zumh lo caah pathian hi a um le um lo hmanh hi an nun ah ai hngal ti lo i pathian a zum lomi ca cun pathian a um hmanh hi a lang lo i pathian fate a zummi ca cun pathian hi faten kan cung ai phuang i pathian nganpi a zummi ca cun pathian hi kan cungah nganpi in ai phuang pathian hi kanmah le kan zumh ning rup tein kan cungah phuan a duhtu pathian a si ti hi tuzan ah zumhnak a biapitnak kong a dot hnihnak ah langhter ka duhmi a si zumhnak cu pathian lungtonnak lam pakhat kan ngeihmi si Cucaah biapi tuk zumhnak cu kan nun a thlengtu le kan nun a uktu a si caah zumhnak hi a biapi taktak. Zumhnak biapi tuknak pathumnak cu Pathian hi zumtu kan cungah hin kan zumning paoh in rian a ṭuanmi si. Khrih nih a lakin a ka khamh ti na zumh a si siah cun a lakin an khamh taktak lai i a ka khamh lo na ti siah cun na ti ning te khan an kham rengreng lai lo i na zumh lo bantukin na zumh lo ning tein na kal ko lai kan zumh ning tein pathian hi kan cungah rian a ṭuantu pathian a si zumhnak hi tlawmpal te ka vun chim ta nut lai pathian nih zei ruangdah kan zumh tikah ai lawmh ti hi tlawmpal te te te vun khan ta ka duhmi si Pathian hi kan zumh tikah ai lawm taktak i an ka zumh caah ka deuh hna lai ti hi a phang taktak. A zummi paoh hi ka deuh hna lai ti hi a phang ve tuk i kan zumh ning tiin kan cungah riantuan ai thim zungzal tu Pathian a si kan Pathian a min thang ṭhenem ko sep na zumh a si siah cun a ka zummi pa a ka zummi nu hi ka deuh lai ti a phang tuk pathian cu vun chia ta law kan mah te hmanh hi keimah hmanh hi lailei te nih lailei a hung tlungmi te tete nih an ka bochan a si siah cun ka deuh hna lai ti ka phang i an ka bochan ning ten tuah kai zuam keimah thangei lo le zei hmanh san a tlai lomi hmanh hi mi nih an ka bochan a si siah cun an ka bochan ning te bakin ka deuh hna lai ti ka phang i an ka bochan ning ten bom le chal le tanpi kai zuam keimah hmanh nih cu tluk i bochan le zumh ka duh i ka sining langter ka duh siah cun Pathian hi kan zumh tikah ai lawm tuk i ka deuh hna lai ti a phang i kan zumh ning paoh in kan cungah phuan a duhtu Pathian a si.